Без бүген Әсхат абый Хисмәтовның бакчасында менә шундый матур-матур чәчәкләр үсә. Субханалла, искиткеч. Барса җанга якын, үзе кебек гади, эчкерсез чәчәкләренә кадәр шулай. Субханалла. Әсхат абый, самовар куярга әзерләнеп йөри. Чәй эчәбез ди. Чәй эчәбез Аллаһша. Монда бакчада кайларда бу. Менә нидән Шәһри Казаннан бер журналист килде, язам ди, синең турында ди. Кыда бар.
Субханалла. Барса субханалла бик матур. Бик матур.
Бу инде искирде дә. Әйтәм, бакча инде 89 елдан бирле. Нидә? 90 елда Николай Иванович белән утырткан идек, менә инде ничә ел? Ут 20 33 ел буламы? Җимешләре бар әле аның үзенең.
Җимешләре бар, үзенең җимешләре бар, ну яфраклары нитте бу ел начар булды. Карта Изабелла дигән виноград сорты нормальный бик әйбәт. Не. Бу розаларны үзем карыйм. Розаларны мин җадыртам үзем чәчәкләрне. Име? Вот. Монысы нинди? Үзем үстерәм, кисәм, итәм менә ниткән, аннар җангалары. Монысы сылу кыз. Бер артисттан алган инде Дусил Гаязов дигән артистны белсәң, Касыймов Дусил Гаязов мәрхүм инде ул. Монысы Голодиловлар. Тоже яратам мин Голодиловларны. Ну быел алдан алып килдем дә монда тордылар, соң гына утырттым, шуңа күрә карталый. Мин аны һәр җылны утыртайым, балаларым укырга кергәндә 1 сентябрьгә менә шушындый, менә шуның биекле үзләрен Биекле гладиолуслар алып баралар. Менә монысы әскат алмасы. Ә нигә әскат алмасы әле аның? Нигә әскат? Потому что берничә җиргә утырттым мин аны. Тегендә дә утырттым мин аны. Тегендә дә утыртып карадым, монда да утыртып карадым. Аннары монда китереп утырттым. Монда китереп утырттым да бу нитми, үсми. Кире казып алсам, ана тегендә төшкәч күрсәтермен, астында шуның калыны таш булган. Китте дә, ну, авырый ул бары бер нәрсәдер. Анда нәрсәдер. Менә монысы крыжовник әле җыймаган. Бу парникның тәрәзәләре менә бу урамнары университетның общежитиесеннән алган. Менә универсиадага университет общежитиеларын рәтләделәр бит әле. Менә шушында минем сеңелем комендант булып эшли, Рузия исемле. Ул абый ди, рамнар кирәкмени сезгә ди. Ярым әйтәм кирәк. Мин ул вакытта Kia Rio дигән машина иде. Килдем дә, ну, бик шырам куйдык, бүтән сыймый. Тукта абый мин ди машина сөйләшим әле дә ди. Машина сөйләште дә монда 20 ләп рамны тиядек тә сразу машина белән китереп тә куйдык. Менә шуннан аннан мархумның кәш белән бер дә балта тотып карамаган килеш кышкырыша кышкырыша талаша талаша җыйдык. Шулай дип әйтәм инде мин үзем. И менә шулай тора, инде энекәсенең үлгәненә дә шактый. Әле ишелми, Аллага шөкер, тора. Әле алмауча, менә бу ел алтыга кала, менә значит, менә монысы Спартан дигән, монысы Белый налив дигән, менә монысы Антоновка дигән, тегесе Чугунка дигән. Ана тегесе исемнәрен дә белмим инде. Менә җиде төрле алма жалгага шуша ул шулай. Менә алтыга гына кала инде. Хәм мактан алмыйм җиде төрле ди.

Куагында өлгерә алмый. Өлгерә дә, тер сразу алып ашарга кирәк. Тут зок тормый. Без монардан варенье ясыйбыз. Долька белән э, Рәшид апа шулай телемләп кисә дә, кайната шундый тәмле була варенье. Менә монда Юнус абый исәп юлин торып. Ага. Менә монда. Сез Юнус алмаса әле менә монда. Ул ана тегендә утыртма ник үз албагачлар арасына, яшь чагында. Аны бит инде мин белмим, зураеп китә ди, гомердә бит акча. Бакча бит элек авылларда алмагач утыртмыйлар да и. Әле безнең алдагы өйдә бакча да юк и, без чирәмдә җавымлап уйный идек үскәндә. Күрше абзый инде анарсын, әтиге әйтә, Әсәдулла, бу уйныйны ни тотып куй инде, рәшәткә тотып куй, балалар теңдә шаугыр, шул чирәмдә уйный уйныйлар да, теге бабайга шаулыйлар. Менә чия генә булмады, менә быел генә, менә шулай әйтте. Салкын тигән.
Кем Сафан белә инде килдеме? менә.
Аппак чәчәктәй, мин әйтәм, ак чиясе була. Субханалла дип тә әйткән инде. Монсы балам бит инде, белдең. Бар инде ясыйбыз, бәлештә пешерәбез. Монысы шунда тора и, алдагы тагы берәү балам бар, алдагысын үзем утырттым мин аны. Ачу. Моның алмасы, монысы Илсияр алмасы, иртәрәк өлгерә. Менә кызымның исеме Илсияр. Ничектер менә шулай килде дә, ой, фәлә фәсмәтән ди. Ишәр алмасы булып куйды. Менә монысы Зәйнәб апасы алмасы бу. Зәйнәб апа. Минем апа бар. Монда торды 20 ел. Хәзер инде 90 нчы яшендә. Менә килеп киттеләр әле бер ике көн кунак булып. Монсанык э, монда да бер 5-6 төрле жалгаган алма бар. Анысы булат алмасы. Ни өчен булатныкы дисәң, әле утырткан гына игейме? Кышын кадәр үскәндер, и бер алмасы бар. Кунаклар килә дә. Тегендә. Нигә инде? Безгә кунаклар килә инде, керәләр дә утыралар шунда, ни скамейкага да. Алмашысыгыз киләме ди? Без инде торсын, нинди тәмле булырмы, ниме дип торайык. Алмашысыгыз киләме? Бара да өзеп алып китә, бирә тегеләргә алманы ашата. Әй, шуннан болот алмасы дип калды менә шул. Бе туры бик тәмле алмасы, сочный була, соңрак өлгерә.